Good morgen, bore da, gobeithio bod chi gyd yn iawn, gobeithio bod hwn yn gweithio. Felly, um, bydde fe'n handi fi, tas ych chi'n gallu ysgrifennu yn y chat i wei bod chi yma. Um, ydych chi jyst yn gallu falle roi'ch enw yn y chat um, ar yr ochr dde, a wedyn fi'n gallu gweld wedyn be sy be sy'n digwydd a p'un e bo chi. So os fi'n mynd i sgwennu Guten Morgen, um, bydd hwnna'n gweithio. Dwi ddim yn siŵr ydy hwnna'n mynd i weithio nawr.

Guten Morgen. So mae hwn yn gweithio, mae rai o'ch chi'n fy ngweld i, felly mae hwnna'n newyddion arbennig o dda. Nawn ni aros i weld pwy arall sydd yma. Yn amlwg mae'r wers bod i ddechrau nawr, um, ond rydyn ni yn mynd i fod yn um, aros am ychydig i jack o bod pawb mewn. Um, I'r bobl sydd wedi cyrraedd, rydych chi angen um, sgrin, so chi'n amlwg a sgrin yn gwylio fi, a wedyn ni rydych chi angen um, sgrin arall, falle ffôn neu rhywbeth. Os chi'n gwylio ar gyfrifiadur, gallwch chi ddefnyddio'ch iPad ysgol. A wedyn ni, um, beth arall chi angen yw papur a pen. A wedyn ni, byddwn ni'n barod i fynd. Felly, mae gen i um, gwahanol sgriniau fan hyn. Mae Mae'r un sydd yn dangos y chat i fi, mae hwnna'n eitha annoying achos mae hwnna ddim yn real time, felly mae hwnna'n iawn. So, Nathan, Eva, guten morgen. Um, ni dal yn aros i glywed. So, os ydych chi newydd gyrraedd, os ydych chi newydd ymuno dyn ni, ydych chi'n gallu ysgrifennu ar yr ochr dde, Guten Morgen, fel bod ni'n gallu gweld bod chi yma, fel bod ni'n gallu gweld pwy sydd yma, a wedyn bod ni'n gallu parhau gyda'r wers. So gobeithio bod pawb yn iawn, mae wedi bod yn gyfnod rili really rhyfedd yn dydy um, dros y lockdown, a um, fi'n siŵr bod chi yn um, Awyddus i gael bach o normalrwydd nôl, ond um, gawn ni weld, ni'n mynd i fod nôl yn yr ysgol cyn bo hir, ond mae hynny'n mynd i fod yn wahanol iawn, iawn i ddyrnodau ysgol arferol. Um, felly, ie, yeah, ni fyddwn ni'n dechrau cynllunio nawr ar gyfer dychwelyd i'r ysgol, ond yn amlwg bydd yr holl ysgol ddim yn gallu bod nôl ar yr un pryd, bydd grwpiau o ddisgyblion yn dod nôl, a ni'n gweithio ar hwnna ar hyn o bryd yn trio sot fe mas. Felly, Guten Morgen, os chi newydd ymuno gyda ni, um, croeso, willkommen. Um, os ych chi'n gallu sgwennu sylw yn, yn y chat, bydde hwnna'n handi, fel bod ni'n gwybod bod chi yma, fel bod fi'n gallu wedyn parhau gyda'r wers. Fi'n gallu gweld yn barod, mae Ah, Millie Salter wedi ymuno gyda ni. Guten Morgen, Millie. Gobeithio bod ti'n oce. Okay. So mae Nathan yma, Guten Morgen. Eifa a Millie, Guten Morgen i chi i gyd. Um, mae Mrs Shannon yn credu'n gwylio hefyd a Miss Francis, achos mae hyn yn arbrawf o ran yr ysgol i ni gael gweithio mas wrth mae hyn yn mynd. Felly mae'n um, rhywbeth newydd i ni gyd, um, i chi ac i fi, so mae'n rhywbeth i ni jyst yn profi ar hyn o bryd, ac o'n i'n meddwl byddech chi'n dosbarth rili really dda i brofi hwn gyda nhw. Um, felly, os chi newydd ymuno gyda ni, ni'n gweud hwnnw eto, mae Nathan a Ava wedi clywed hwn sawl gwaith. Os chi newydd ymuno gyda ni, ydych chi'n gallu rhoi am neges yn y chat ar yr ochr dde, bod chi'n gyrraedd god guten tag neu guten morgen i ni, fel bod ni'n gwybod bod chi wedi cyrraedd yn saff a bod chi'n barod i gymeryd rhan yn y wers, achos yn amlwg, um, pan chi'n defnyddio pethau fel Zoom gyda'ch teuluoedd, rydych chi'n gallu gweld pwy sy'n na, ond ar hyn o bryd, does gen i ddim syniad um, pwy sydd yma, ond dydw i ddim chwaith yn gallu gweld faint o bobl sy'n gwylio. Felly, os ydych chi'n gallu rhoi chat, neges yn y chat ar yr ochr dde, Guten Morgen, a wedyn ni'n gallu gweld pwy sydd yma'n barod gyfer y wers. Os chi newydd ymuno gyda ni, um, chi angen papur a pen, a hefyd byddwch chi angen um, sgrin cyfrifiadur i wylio, neu sgrin eich iPad, neu beth bynnag sydd â chi, ond bydd angen sgrin arall yna chi hefyd i gymeryd rhan yn, yn y gweithgareddau. So bydde hwnna yn wych fel bod chi'n gallu gwylio fi, gwrando na fi, ond hefyd falle chi'n gallu defnyddio'ch ffôn neu iPad ar gyfer gwneud yym y gweithgaredde yn fyw achos ni gyda ni nifer o bethe ni'n mynd i fod yn defnyddio fel yym quizzes a pethe yym i i sicrhau dealltwriaeth gyda chi. Oce, okay, um, beth sy'n rili really rhwystredig chwaith yw bod chi, fi methu rhannu fy sgrin gyda chi. Um, felly bydde fe lot yn haws um, tasa fi yn gallu rhoi fel PowerPoint lan neu Google Slides neu rhywbeth a bod chi'n gallu dilyn hwnna. Ond ar um, YouTube mae'n um, eitha cymhleth i wneud hwnna, um, mae rhaid i chi gael rhyw feddalwedd arall, ac o'n i'n meddwl am bore yma, fyddwn ni jyst yn trio hwn, byddwn ni'n gallu siarad bach o ameinau gyda chi, gwrdd yn ta'r clas yn noen, a bod chi'n gallu cael gwers yn fyw fel hyn, jyst bod chi'n gallu gweld eich athro. So, mae lot o rieni wedi bod yn sôn, bydde'n plant nhw'n hoffi gweld y athrawon yn nhw'n fyw a neu, neu cael mwy o fideos. So, dwi'n gwybod mae lot o athrawon wedi bod yn creu fideos i chi. So falle y bobl sydd yma yn y chat, falle byddwch chi'n hoffi nodi ni pwy, pwy sydd wedi bod yn creu fideos neu pa bynciau chi wedi cael fideos ydych chi wedi mwynhau gweld yr athrawon. Felly chi eisiau chwanegu hwnna yn y chat ar ochr dde, um, ym mha bynciau rydych chi wedi cael fideos hyd yn hyn, bydde, bydde hwnna yn wych ers i ni fod off ar lockdown, a mae hwnna'n amlwg yn amser hir erbyn hyn. Um, felly, um, yeah, bydde'n braf clywed wrthych chi. Iawn, Misus Shannon a Miss Francis, os ydych chi yma, ydych chi eisiau neges hefyd i weud Guten Morgen, fel bod fi'n gwybod bod chi yma yn saff, a wedyn ni... Um... O, Misus Shannon yn gweud, mae hi heb gael y link newydd. Reit, oce. Okay. Felly, nawn ni gwasgu share, copy fan hyn, a wedyn ni, ble ydyn ni, fan hyn. Ww. Yym, dyma ni, new message. So Misus F- Miss Frances a Misus Shannon. Ni 'di anfon hen linc atyn nhw fi'n meddwl, wps a daisy. Yym, linc. A wedyn ni dyna ni. Dyna'r link lle rydyn ni nawr yn fyw. Oce, okay, nes i weud bod chi, chi bod hwnna'n mynd i fod yn arbrawf, felly um, newydd anfon y link trwyddo. A wedyn ni, ie. Yeah. Gwych. Nawr te. Gwych. Ah, Martha wedi ymuno gyda ni. Guten Morgen, Martha. Martha wedi cyrraedd yn sâl hefyd. Guten Morgen. Reit, ni'n mynd i ddechrau. Felly, yn amlwg, dyma'r wers gyntaf lle chi'n gweld fi o ran yr, um, yr cwrs tygau newydd. Felly, ni'n rili really falch bod chi wedi dewis um, um, Almaeneg fel un o'ch opsiynau chi, um, yn hapus iawn i gael chi gyda ni am y ddwy flynedd nesaf. So mae'r amserlen wedi cael ei gyhoeddi a fel o'n i'n gweud, um, fi fydd yn dysgu dosbarth. Um, mae Mrs Shannon yn mynd i fod yn dysgu blwyddyn 11, o'n byddai'n dysgu blwyddyn 10. Um, felly, gobeithio bod chi'n oce. Okay. Fel chi'n gwybod, os chys unrhyw broblem, chi'n gallu cysylltu dy fi. Um, chi'n gallu cysylltu dy fi naill ai'r e-bost, sef cutjames at. Um, a wedyn ni, os os problem fel arall chi'n gallu rhoi neges yn Google Classroom, mae hwnna wastad yn, yn beth gwych. Felly, um, hyd yn hyn, um, mae llawer ohonych chi wedi bod yn gwneud y gwaith yn rili really dda yn Google Classroom, ond mae gen i lot fawr o fylchau dal i fod mewn nifer o dasgau. Um, er enghraifft, wedi gosod gym kit i chi wneud, a mae gym kit yn rili really dda. A, Guten Morgan, mae Ellis wedi ymuno ni. Guten Morgan Ellis, yn gallu gweld y sylw fyna. Yym ma' gym kit yn rili dda achos ma' fe'n ail adrodd a ma' fe'n ma' fe'n gwirio dealltwrieth a ma' fe'n helpu chi ddeall pethe. Dwi 'di gosod dau gym kit hyd yn hyn. Yym saith person yn unig sy 'di gorffen yr un cynta a wedyn ma' 'na wyth person wedi gorffen yr ail un rwy'n gallu gweld ar fy sgrin. Felly os ydych chi'n gallu cwblhau tasge yym bydde hwnna y- yn rili grêt achos mae e'n golygu ni ddim yn siŵr 'to pa mor hir ni myn' i fod yn dysgu fel hyn ag yn amlwg rwy angen gwybod bod chi'n neud adre beth sydd angen i, i chi i wneud. Um, ond fel wedes i, os oes unrhyw broblem gyda gwaith yna, mae angen i chi gysylltu gyda fi. Oce, okay, um, beth yw'r dasg gyntaf bore yma? Um, ni fel arfer yn gwneud um, ansoddeiriau gyda'r gofrestr, felly ni'n mynd i wneud um, edrych ar bach o ansoddeiriau um, y bore yma. Nawr, be dwi'n mynd i wneud fan hyn yw rwy'n mynd i roi yn y chat Rwy'n mynd i roi link i chi, i chi glicio arno fe, um, er mwyn i chi weld, ond dwi ddim yn gwybod ydych chi'n gallu gwneud mwy nag un peth yr un pryd. So rwy wedi rhoi link i chi fyna, um, er mwyn i chi fedru um, dilyn. Um, so mae'n ma set o Quizlet, a wedyn ni byddwn ni yn edrych ar yr ansoddeiriau yn fan hyn. Felly, falle bod chi'n gallu adrodd ar fy ôl i,

verängstig. OK, verängstig yw ofnus. Chi'n gallu gweld y gair angst yn, yn y canol fyna, angst fel yw ofn. Mae weithiau mae'r gair yn cael ei ddefnyddio yn Saesneg. Schön yw pert, gesprächig, humorvoll,

a wedyn doff. OK, felly dyna'r ansoddeiriau ni'n mynd i fod yn edrych arnyn nhw bore yma. Felly rwy'n mynd nôl i fan hyn. A, Elin wedi mynd o ni. Guten Morgen, Elin. Guten Morgen. Um, Mrs Shannon a Miss Francis, os ydych chi wedi cyrraedd, falle byddwch chi'n hoffi rhoi Guten Morgen yn y neges hefyd ar yr ochr dde yn y chat, fel bod ni'n gallu gweld pwy sydd yn gwylio. Felly, dyna'r rhestr Quizlet, mae'r link gyda chi fyna, rwy jyst i darllen trwyddyn nhw. Um, a beth rwy eisiau gwneud nawr yw bod ni'n chwarae gêm um, Quizlet live. Um, felly mae hwn yn mynd i fod yn eitha diddorol. So os oes gen i chi eich sgrin arall, eich ffôn neu beth bynnag allan, um, rwy'n mynd i trio redeg e off fy um, beth o'n y peth mae iPad fel bod ni wedyn yn gallu gweld y sgrin um, so cos it live wasgu hwnna i fynd oki doki ni ddim angen y guided tour achos roedd ni'n gwybod sut mae'n gweithio a wedyn ni chi'n ni chwarae yn unigol heddiw achos yn amlwg dydych chi ddim i gyd yn yr un lle um, Yeah. Oh, cos like the music, fi ddim yn siŵr ni angen hwnna bod yma. Let's play. OK, felly, dyma ni. A, ah, mae Ruby di cyrraedd. Good morgen, Ruby. Halo. Um, felly, fel chi'n gwybod, i fynd i Quizlet Live, chi'n mynd i quizlet.live. Yeah. Quizlet.live. A wedyn ni dyma'r rhif. Acht,

So dwi ddim yn siŵr yn amlwg pwy arall sydd yma o ran y bobl sydd yn y chat. Eifa, mae Eifa yn y chat ond dwi Eifa ddim wedi cyrraedd Quizlet eto. Mili, Martha, Elin. Dwi Elin ddim wedi cyrraedd Quizlet live eto. Ond ni'n gwybod mae hi'n gwylio. A Ruby, mae Ruby mewn? Ie, yeah, wunderbar.

Aha! O, Tom Spy, fi gluten Morgan. Mae e wedi mynd yn... Uh, Mae'r gwers coginio. Tom Spy, fi wyt ti yn mynd i ymuno gyda ni yn Quizlet Live? Rydyn ni ar quizlet.live a wedyn ni yr er rhif yw 87465.

Elis, mae rhywbeth wedi digwydd i ti? Ti wedi cysylltu, ti wedi disconnecto, so ti'n gallu cael dy hun yn ôl mewn yn gloi? The following player is disconnected, mae'n gweud. So wyt ti, ydy dy sgrin wedi cael neu rhywbeth? Na ni, gwych, dan cwestiwn. Elis, ni'n ôl mewn, start game. Oce, okay, bant â ni.

Fel bod ni'n gallu cael gêm arall. So Tom sydd wedi ennill yr un cyntaf, felly na i wneud nodyn fan hyn i fy hunan nawr. Tom angen uh, pwynt o'r class chart. So,

O, Ruby, dim angen tynnu'r neges nôl.

dwi ddim yn dda iawn ar anifeiliaid yn Almaeneg, a mae'r lluniau ar um, Quizlet Live wedi helpu fi, wedi dysgu lot o anifeiliaid i fi. Felly, um, un gêm fach arall cyn i ni symud mlaen. A ar gyfer y dasg nesaf, ar ôl i ni orffen Quizlet Live, bydd angen papur a pen arnoch chi. So dyna'r rhybydd nawr bod ni angen papur a pen. Um, gwych, arbennig. OK.

A na ni, gwych. Gêm arall, buddugoliaeth arall i'r Svet fa. Zagut Alice. So dyna ni wedi ennill hwnna eto. Oce, okay, ni'n mynd i exit game nawr am eiliad, ni'n mynd i ddod mas o hwnna. Um, felly, chi'n gallu gweld yn y chat, dwi wedi rhoi cwpl o eiriau fyna i chi edrych arnyn nhw. Zea, ellt, wirklich, so, ziemlich und ganz. Nawr, mae'n rhaid i gyd yn eiriau bach handi sydd yn gallu mynd o flaen ansodd eiriau. Felly, ar gyfer y cwrs tygau, mae ansodd eiriau yn rili really bwysig. Um, mae nhw yn handi iawn ar gyfer um, um, codi safon eich gwaith, um, ar gyfer y cwrs tygau mae angen mynegu barn ar gyfer pob un o'r pynciau ni'n mynd i fod yn trafod, so beth bynnag yw'r pwnc, um, mae'n rili really bwysig bod chi'n gallu mynegu barn, a mae hwnna'n rhywbeth ni wedi canolbwyntio arno fel lot yn ystod um, blwyddyn, um, blwyddyn naw. Mae hwnna'n rhywbeth chi'n gallu gwneud yn rili really dda. Bobl fi wedi dysgu i'r gwaith chi wedi gwneud i fi hyd yn hyn, mae hwnna'n wedi bod yn ardderchog, a ni wedi gwneud lot o marfer. Felly, Zea,

Es ist selten interessant. Es ist nie interessant. Okay? Ond hefyd chi'n amlwg yn gallu defnyddio ansoddeiriau heblaw am bethau sydd ddim yn interessant. Okay. Felly, dyma beth dwi eisiau chi wneud nawr yw ysgrifennu'r brawddegau yma lawr. Dwi'n gwneud bach o dictat, sef dictation, ar ddweud. So rwy'n mynd i ddweud rhywbeth wrthych chi, a rydych chi'n mynd i sgwennu fel lawr ar bapur.

Mae'n rhaid i fi checio neithiwr os oedd lockdown yn dead i wneud das, achos yn amlwg mae fe'n air newydd, mae'r Almaenwyr wedi benthyg e o'r Saesneg. Um, mae'n dea lockdown, mae'n debyg. So, meines erachtens ist dea lockdown ganz langweilig.

A mae eisiau coma fan hyn cyn y das cynta. So, ich glaube, dass das Theater immer toll ist. Sut ydych chi'n sillafu'r dau das? Dyna'r cwestiwn. So, ich glaube, dass das Theater immer toll ist.

Wedyn 'ny, be dwi eisiau i chi wneud yw ysgrifennu rhif pump, number fünf, rwy eisiau chi sgwennu eich brawddeg eich hunan. Rydw i eisiau chi sgrifennu'r frawddeg yn defnyddio'r geiriau bach cyn ansoddeiriau, eiriau, iawn, so y rhai sydd yn y chat, defnyddiwch reina. Defnyddiwch ansoddeiriau chi wedi dysgu o'r Quizlet,

Nummer vier, Ich finde mein neues Handy echt praktisch. Nummer fünf, chi'n mynd i sgwennu brawddeg eich hunan yn defnyddio'r geiriau mas o'r chat, a chi wedyn ni yn mynd i um, ddefnyddio'r um, ansoddeiriau mas o Quizlet a sgwennu brawddeg eich hunan. So, mynd fod yn dawel nawr am funud tra bod chi'n sgwennu eich brawddeg eich hunan.

OK, so gobeithio bod chi wedi cael cyfle i sgwennu brawddeg rhif 5, nhw'n ffynf, um, brawddeg eich hunan fyna. Felly, um, beth byddai yn gofyn i chi wneud? Byddai'n darparu um, Google Doc gwag i chi. Be dwi angen i chi wneud yw, yw teipio lan y, y pimp brawddeg o'r dictât, ond hefyd dwi angen i chi gyfieithu nhw i'r Gymraeg, roi nhw mewn i Gymraeg safonol, um, a bod ni wedyn yn gallu mynd trwy reina um, erbyn wythnos nesaf. Iawn. Dwi eisiau chi nawr fynd i wefan arall. Na i roi'r cyfeiriad i chi fan hyn. OK. Rydych chi angen mynd i um, menti.com. So na i roed hwn yn y chat i chi gael gweld. So menti.com. okay, that is the Noia website. Eh? So, ewch i'ch porwr, so um, ewch i Safari um, ar eich iPad neu ar eich ffôn neu ble bynnag chi'n neud y peth yma, menti.com.

Wel, unwaith byddwch chi mewn, bydd e'n gofyn i chi i gyflwyno um, ansoddeiriau. So, chi dim ond yn gallu rhoi tri mewn ar y tro. So, dwi eisiau chi feddwl nawr am ansoddeiriau rydych chi'n gwybod neu rai chi wedi dysgu heddiw yn newydd. Um, rydyn ni eisiau i chi roi nhw mewn tri ar y tro. So, anfonwch tri a wedyn chi'n gallu wedyn ei anfon tri arall. So, o'n i weld sut mae hwn yn mynd, a wedyn maen nhw'n cyrraedd fi fan hyn. Um, fel bod fi'n gallu gweld nhw. So, does dim byd i cyrraedd eto, ond rwy'n hyderus bydd na ansoddeiriau'n cyrraedd cyn bo hir. Mrs Shannon a Miss Francis, chi eisiau trial hwn? O, Zergwt, mae'r person cyntaf. O, a dyma ni. OK, so ni'n chwilio am ansoddeiriau. Da iawn. Ansoddeiriau. So cofiwch dyw manchmal a firclich a pethau, dyn nhw ddim yn ansoddeiriau, ond maen nhw'n eiriau rili really da ar gyfer mynegu barn. So ni'n chwilio fan hyn am ansoddeiriau. Um, y tren i yw nawr bod chi methu gweld y sgrin, chi methu gweld yr ansoddeiriau gyd yn cyrraedd, ond mae'n amlwg mae cwpl ohonyn nhw yn rili really boblogaidd. Cofiwch gyda sireclill bod chi'n sillafu gyda S, C a wedyn H.

Mae'n dod mewn. O, a mae mwy yn dal i gyrraedd. So, allwch chi fynd nôl mewn ac i anfon um, mwy ato fi. Ie. Yeah. Gwych. Zer gwt. Nawr, os fi'n rhoi'r link yma i chi yn y chat, fi'n credu byddwch chi wedyn yn gallu gweld um, yr cyflwyniad i gyd, so bydd hwnna'n gallu bod yn handi i chi edrych falle ar ôl y wers. Um, ond yn bendant, o, oh, sergwyd. So mae'n amlwg, mae yna gwpl o ansoddeiriau, hoff ansoddeiriau gan y dosbarth, ausgyd saich, nid yn un ohonyn nhw, achos mae hwnna wedi dod lan yn fawr. Um, ffwrcht ba, gobeithio bod chi ddim yn credu bod codi ar gyfer gwers Almaeneg yn ffwrcht ba. Begabt, lustig, um, Gwych. A wedyn ni angen bod yn ofalus gyda ambell i sillafiad fyna. Um, sehr gut. Fantastic. So, dyna'r ansoddeiriau. A wedyn ni, dyna ni nawr yn mynd i ddod allan o hwn, a wedyn ni'n mynd i fynd i'r dasg nesaf, A'r menti. Felly, be dwi eisiau chi wneud nawr yw mynd i'r dasg nesaf. Um, ar yr un cod, felly dylsech chi fod yn cael... Um, dylsech chi fod yn cael um, cwestiwn gwahanol nawr, um, bod chi'n sgwennu brawddeg mynegi barn gyda'r ansoddeiriau newydd chi wedi dysgu heddiw. Felly, yr un cod yw e, 3, 8, 5, 5, 1, 2. Dylse hwnna fod yr un peth, ond bod chi nawr yn gallu um, ysgrifennu brawddegau i fi. So dylse hwnna fod yn gweithio, fi'n credu mae'n eiliad bydd na frawddegau yn dechrau cyrraedd trwyddo, so mae hwnna'n wych. Fantastic. So fi'n credu, ydy hwn yr un cod a'r llall? Er mwyn i chi fedru gweld brawddegau eich gilydd. Dwi'n yn siŵr. A gofyn mae fe'n wahanol na roedd e'n y chat i chi nawr. Um, yeah.

So, mae'n rili really ddiddorol bod chi'n mynegu barn am yr ysgol, achos ni ddim wedi bod yn ers gymaint amser. So, um, yeah, gwych. Um, mae'n yr ansichtnach, da iawn rhywun yn cofio'n rili really dda sut i fynegu barn fyna. Mae'n yr ansichtnach is der Schule von Zeit zu Zeit lustig. So, pwy bynnag sy'n sgwennu hwnna, mae'n frawddeg gret. Um, cofiwch um, di Schule, Um, ich interessiere mich für Kunst, so mae kunst angen prif lythyren, um, den es ist oft begabt. So talentog yw hwnna, dyw, dyw celf ddim rili'n really gallu bod yn dalentog, so byddwch yn y falle begabt yn, yn air ni'n defnyddio ar gyfer disgrifio pobl. Ich finde das Museum ziemlich bunt und fantastisch, sehr gut. So dwi'n byddwn i'n hoffi gwybod pam gieddfaith hwnna. So brawddegau rili really dda yn dod trwy dda, brawddegau rili really safonol yn dod trwy fan hyn. Um,

yn isg lustig a sport. OK. So mae chwe brawddeg wedi cyrraedd hyd yn hyn, so mae'n edrych yn dda. So os chi wedi anfon un, anfonwch un arall nawr, cadwch fynd. Fi'n credu bod chi'n gallu anfon mwy nag un frawddeg mewn. Um, OK, so Schule, cofiwch Schule ends in E, probably D. Ich finde die Schule, yeah?

Wunderbar. So os chi'n clicio ar y link yn y chat, fi'n credu dylsech chi fod yn gallu, gallu gweld y, y brawddegau eich hunain, so bydde hwnna yn, yn really handy. OK, so beth ydw i'n mynd i wneud nawr um, i orffen? Yn i cael gêm bach o, o gym kit. Um, kits, ble mae'r kits fan hyn? Answer there to guys. So, play live. Um, felly, Um, nawr, beth ni eisiau gwneud? Rhyw... Rwy'n mynd am ryw 5 munud, ie? Yeah? 5 minut yn... Na roi 50 dolar neu pint i chi ddechrau. Um, Gwych. So, gym kit, bant â ni. So, um, fel chi'n gwybod, yr, um, so gymkit.com blaen slaes play. So, na roi hwnna'n y chat rhag o'n bod unrhyw broblem. So, gymkit.com blaen slaes play.

Millie, is thou here? Wunderbar. Oce, okay, fi'n mynd i ddechrau'r gêm te, a mae pobl yn gallu ymuno. Felly, gymkit.com, blind slice play, ond i nummer ist 11855. Um, os ydych chi angen y manylion yna, maen nhw yn y chat ar y tudalen YouTube. So, fi'r beginning. Vi haben 5 Minuten. Ja, 5 Minuten. A wedyn bydd y bron yn amser egwyl. Ia? Rhyfedd, rhyfedd, rhyfedd o fyd. Oce. Okay. Gwych. So, bant y chi. Gobeithio bod chi'n neud yn, yn dda. So, gawn ni weld sio mae'n mynd fan hyn. O, Ers y positio'n Eifa, dan Martha, dan Ruby. Okay. ddim yn credu bod ni angen y music, dwi'n hwnna really ddim yn ei helpu. Fi'n credu falle bod music gyda chi yn y tŷ, felly gallwch chi stick out eich music chi, a wedyn ni bod ni'n gallu um, Ie, mynd o fyna. So mae'r ffeil ma'n cynnwys yr un eirfa oedd yn y ffeil Quizlet. So ar ddiwedd y wers nawr, byddai'n rhoi'r link i'r Quizlet i chi um, yn y Google Classroom, fel bod chi'n gallu parhau edrych arno fe os chi eisiau. A wedyn ni byddai'n rhoi um, yr link Gymkit i chi. O, ydy pawb yn iawn? Oedd rhaid jyst i disconnect o fyna. Iawn, felly na i roi'r link i chi i, i Gymkit, y link, link Quizlet, um, fyddai'n rhoi'r links Mentimeter i chi a screenshots fel bod chi'n gallu gweld sut chi wedi cyfrannu fyna. So mae gen i e, naw frawddeg rili really dda wedi cyrraedd yn fyna. Mae hwnna'n yn ffantastig. Just tol, tol, tol. Gwych. So, um, gydag Almaeneg, fel o'n i'n sôn um, ar y dechrau, um, petai modd i chi gwblhau tasg. Hyd yn oed os fi'n gofyn cwestiwn byr i chi fel fi get yn, yn, yn yr um, Google Classroom, mae'n rili really bwysig bod chi'n ateb nhw, achos fel arall, mae'n dangos lan fel bod chi ddim wedi cwblhau'r gwaith i fi. A hefyd gyda Jim Kit nawr, gyda fi lot o bethau ar goll yn fyna. So dwi ddim rili really eisiau dechrau'r flwyddyn lle mae pobl ar ei hôl i.

2 Minuten und 20 Sekunden, ja. Das ist nicht viel Zeit. Toll. So roeddwn ni'n mynd i roi hwn ar fy iPad a dangos y sgrin i chi, ond dydw i ddim yn gallu wneud hynny achos dwi e ddim yn gweithio ar fy iPad, mae dim ond yn gweithio ar y cyfrifiadur fan hyn. So um, rwy'n mynd i osod cwestiwn i chi yn y Google Classroom hefyd, yn gofyn sut chi'n meddwl oedd y wers, sut mae'n cymharu gyda wneud y gwaith ben eich hunan. Um, a mi eisiau chi fod yn, yn onest, neu, neu ofyn y cwestiwn, a wedyn hynny yw, oedd e'n anghyfleus i fod ar-lein am amser penodol, oedd e'n dda i chi fod ar lein amser penodol? Ydy fe wedi bod yn niwsans? Ydy fe wedi achosi trafferth yn y tŷ? Bod chi angen bod ar lein a bod rhieni chi hefyd angen bod ar lein? Um, so ni'n mynd i ofyn y cwestiwn, cwestiwn i chi yn y chat ynglyn â sut mae'r wers fyw wedi mynd i chi. Mi'n credu bod dim paw pawb ddim yma. Mae deg ohonych chi'n chwarae gym kit nawr. Um, sy'n golygu dyw pawb ddim yn y wers, dwi ddim yn credu, ond yn amlwg, um, mae'n arbrawf o wedyn fi'n mynd i recordio'r wers fi'n credu, fi'n fi gallu rhoi e fel bod pobl yn gallu ail ymweld gyda'r wers rhywbryd to, ond yn amlwg gan bod i wedi gwneud stwff yn fyw fel gym kit a Quizlet, mae hwnna'n gwneud pethau'n rili really anodd i bobl wneud o gweithgareddau na'n hwyrach. OK, so peidiwch gwario lot o arian nawr.

Ateb y cwestiwn sut oedd y wers bore yma yn fyw i gymaru gyda'r holl wersi chi 'di cael ar-lein sydd ddim 'di bod yn fyw, bydde'n ddiddorol iawn i fi fedru adrodd nôl. Mae gen i gyfarfod gyda Mister Pritchard prynhawn 'ma, a felly bydde'n eitha diddorol i fi glywed yym beth yw'ch adborth chi i hwn. Yym. Peidiwch, os dyw e ddim wedi bod yn grêt i chi, yna mae rhaid i chi rili ddweud, um, ond bydde fe'n mae'n bwysig bod ni'n cael adborth go iawn um, o ran sut mae'r wers wedi mynd. Okay? So mae'n amser egwyl, gan bod chi wedi bod yn rili really dda, mae dwy funud tan amser egwyl, neu adael chi mas yn gynnar fel bod chi'n gallu mynd i'n ôl bacon roll, ha ha. Um, felly, dyna'r peth o'n i'n rili really gweld eisiau, ynddo fe. Um, mae wedi bod yn gyfnod rili really rhyfedd, Felly, diolch yn fawr i chi am ymuno gyda ni bore yma. Vielen, vielen Dank. Gret gyda'r pobl sydd wedi bod yn cymryd rhan yn rili really frwdfrydig yn y gweithgareddau. A gobeithio byddai'n gweld chi naill e ar-lein eto, dibynnu ar sut mae hwn wedi mynd, ond hefyd byddai'n gweld chi go iawn. Okay? Tschüss, Klasse 9, byddwch chi'n Klasse 10 gen bo hir, ond tschüss, auf Wiedersehen!